Wel ma' yy y sesiwn y prynhawna chydig yn wahanol oherwydd n- nid arbenigwr neu sylwebydd yn sôn am gerdd rywun arall, nid dyna ydi'r patrwm. Oherwydd un o'r cerddi sydd ar ych maes llafur chi ydi y gerdd Y Genhedlaeth Goll a ma'r gerdd yna o waith Alan Llwyd. A dyma y dyn ei hun yn ista wrth yn ochr i yn fan hyn. Bydd llawer ohonoch chi falle uh, wedi clywed amdano, nid yn unig trwy'ch astudiaethau yn yr ysgol, ond os oeddech chi yn yr Eisteddfod Genedlaethol, llynedd, byddwch yn cofio falle mae dyma'r dyn enillodd y gadair. Mae o'r unig ddyn sydd yn fyw heddiw sydd wedi ennill y gadair yn y Steddfod Genedlaethol dair gwaith, Felly mae o yn nhermau barddonol fod i Real Madrid, os hoffwch chi, pêl-droed neu, hoffwch chi, tîm tebyg de. Yym, ac, yy, wel, mae o, yy, mae cyfraniad o i lenyddiaeth Gymraeg yn sylweddol, yn hynod o bwysig, mae o'n mae o'n ffigwr mawr mewn llenyddiaeth Gymraeg, yn ei holl ffurfiau, yy, ond yn enwedig, wrth gwrs, barddoniaeth. Mae o hefyd yn ysgolhaig, yn ymchwilydd ymroddedig ac bydd llawer ohonoch chi wedi dod ar draws o bosib ei waith o yn y cyfeiriad hwnnw. Yn enwedig efallai y gwaith arloesol wnaethpwyd flynyddoedd yn ôl ar ym Hedd Wyn, fe gofiwch chi hynny. Ac wrth gwrs, diolch i Alan y cawso, cafwyd yr enwebiad enwog yna. ar gyfer yr Oscars yn ôl yn tua 1992 dwi'n credu, pan enwebwyd ffilm Gymraeg am Oscar am yr unig dro erioed, 'di o'm 'di digwydd wedyn, a hynny ar sail y gwaith ymchwil wnaeth gan Alan a'r ffilm enwog wrth gwrs wedyn a gynhyrchwyd. Dwi ddim eisiau ei rhagor, dwi 'di deud digon, 'dach chi'n gwybod pwy ydi o, mi fedra i adael hi'n fan'na. Wel, dwi am yym Dechrau y sesiwn yma gan ma cerdd Alan ydy hi. O'n i'n meddwl byddai'n beth diddorol iawn i ni glywed y bardd ei hun yn adrodd ei gerdd. Achos mae hynny'n aml lawn yn help, yn dydy, i ni ddehongli a deall beth ydy ystyr y gerdd, i glywed y bardd yn, yn,

a'r Rhyfel Mawr, gan gynnwys Cofion Tŷ Hedd Wyn, Cofion Tŷ David Ellis, Babi Ifanc Arall, Gwladwyd yn y Rhyfel, llyfr nhw am Colli'r Hogiau, sef astudiaeth nid o'r rhyfel ei hun a'r brwydrau, ond pwy'r hogiau gollwyd, sydd yn gysylltiedig â hwn a ddigwydd, a'r gerdd yma mewn ffordd, um, a nifer o gerddi. Wedyn, mae o yn gyfnod, wel, ges i yn rhwytho nhw yn ifanc iawn, dweud gwir, achos um, Bydd yn rhaid i Ynys Môn Ffestiniog y Meirionnydd yn adnabod Hedd Wyn yn bersonol. Mi fyddai ni wedyn yn adnabod cariad Hedd Wyn, Ginny Owen, yn bersonol, ond Ginny Owen yn dod o Nant Ffestiniog, yr un pentre â nhw. Mi ges i magu wedyn ar y myth 'ma, a oedd y sôn fach bechgyn lleol yn Nhair yn aml iawn, oedd 'di cael ei lladd yn y rhyfel, pobl oedd yn adnabod, ffrindiau ifanc. A oedd o hyd gyda llaw yn heddychwr mawr, mawr. Oedd o'n casáu rhyfel. Felly roedd hi'n medru edrych ar ffilmiau cowbois, ar ffilmiau am ryfel, ac unrhyw ffilm yn ladd iddyn nhw, oedd o'n methu edrych. Oedd o'n ddyn oedd yn casáu rhyfel. Wedyn, mae'r gerdd yma'n sôn am y cyfnod yna o ymchwil ar gyfer nifer o bethau, dweud y gwir. A dwi'n mynd yn ôl rwan i'r hen lyfrgell y dre yn Abertawe. Fe welwch chi'r peirianna hen ffasiwn yma. O droi, chi'n cael ffilm, chi'n gweld, ar, ar um, i mewn mewn peiriant, weithio'r ffilm yn ôl ag ymlaen. Mae yna sôn am hwnna yn y gerdd. Uh, a wedyn, beth sy'n gwneud yn y pen draw, ydy, a na i esbonio mwy wedyn, ydy, chi'n darllen y papur yna, um, a mi yna pethau Mae rhywbeth enfawr yn mynd ymlaen yn yr un pryd. Nid rhyfel rhwng yn Wcráin heddiw, neu'n Gaza ac yn y blaen, ond rhyfel trwy Ewrop i gyd, trwy'r byd i gyd yn y pendraw. A dwi ddim yn synnu, mi oedd wrth gwrs yna lot o sôn am y rhyfel yn y papurau, ond bod yna wedyn bethau, wel, eitha, wel, beth allwch chi ddeud, eitha rhyfedd mewn ffordd, Yym, o'dd 'na golofn am ffasiynau merched yna. O'dd 'na, am flwyddyn gyfan, mi o'dd 'na golofn am am bêl-droed yna, mi ath mi ath honno wedyn achos fe fydd cynghrair y bêl-droed yy roi gorau i chwara' gemau achos o'dd chwaraewyr pêl-droedwyr yn cael 'u beirniadu yn mewn rw- unrhyw ryfela. Felly, yym, dyna sy' tu ôl i hon ydi y bechgyn, ma'r holl fechgyn 'ma'n laddwyd, genedlaeth goll. Dyna llaw ma' haneswyr yn deud, Na ddylid defnyddio'r term 'genhedlaeth goll', ond mae cyfran o bobl ifanc gwledydd Ewrop i gyd, laddwyd, ond mae o'n gyfran sylweddol iawn, iawn, a fedrwch chi byth fesur y golled, byth. Os gymwch chi enghraifft nawr, mi oedd Saunders Lewis, yna oedd um, Nathan Tyndall yn trafod cerdd gerallt bore yma, mi oedd Saunders Lewis yn y rhyfel. I'r Cynan, sy'n fardd, ac yn Iemys y Goron, ac i David yr Orsedd o Ddo yn y rhyfel, o Lewis Valentine yn y rhyfel. Nawr, Saunders Lewis a Valentine a rhei eraill oedd yn gyfrifol am sefydlu Plaid Cymru, a mi nathon nhw hynny fel, fel adwaith i'r rhyfel, i wneud siŵr bod Cymru byth rhoi signo i beth mor fawr byth eto. Um, Saunders Lewis, dramodydd, uh, cenedlaetholwr, fod yn gyfrifol gyda Lewis Valentine eto a DJ Williams, am yr sgyrsiau ddoniol cyn mewn protest. Felly, dyna chi'n ail neu dri dros yn ôl o'r rhyfel. A wedyn, faint o fechgyn roddwyd iddyn ni yn y Deyrnas Unedig? Bron i 900,000. Reit, na, dychmygwch y peth, bron i 900,000 um, dros gyfnod o bedair blynedd. Pwy da ni wedi golli? Da ni wedi Yn anffodus, fe aru rei pobl fel Hitler fyw yn ôl o'r rhyfel. Yym, a mae'n biti mawr bod hynna wedi digwydd, achos fe aeth hynna hyd ymlaen i achosi dioddefaint di-ben draw i'r byd. Felly, nid y ffigwr, mae'r ffigwr yn eitha' synddanol i mi, ond nid y ffigwr yn unig sy'n bwysig, ond yym yym yr ansawdd, be' 'dan ni 'di golli? Faint o feirdd, faint o feddygon, faint o artistiaid ydan ni'n golli? Faint o bobl alla falle ddarganfod rhywbeth i wella cancr? Dan ni'm yn gwybod. Dan ni'm yn sicr syniad gynnon ni. Ni 'di colli clip mach i'n genedlaeth gyfan. Achos pobl ifanc oedd ein dynion ifanc oedd o, yn wir wed. Yym, felly mi oedd eu holl fywydau nhw eu blaenau nhw mewn ffordd. Ond ymchwilio roeddwn i, dyma'r gerdd wrth ymlaen. Yym, a mae yna esboniad byr wrth ddarllen rhifynnau'r rhyfel mawr o bapur cenedlaethol. Mae yna western mail o fanna. Wedyn, ym mhob papur yn olynu ar milwyr, maen nhw'n edrych arnon ni o hyd drwy'r pin print toredig, syllu, llygad-rythu'n drist ar y rhai sy'n ymchwilio i'w hanes. Mae'r wynebau a'r llygaid cwestiyngar, caethgar hyn yn rhythu i fyw yn llygaid. ac mae'r enwau hyn, enwau cyfoedion a ddiwallodd Wang Cyfidog amfoddfa o air, yn dawnsio fel llwch wren ei llygaid, yr enwau hyn a naddwyd ar gerrig yn ddidrugaredd yn ddiweddarach, sef y comedau rhyfel wrth gwrs. Maen nhw yma, maen nhw yma yn eu cannoedd, cannoedd ar gannoedd ar gannoedd anghofiedig o enwau. Llond colofnau o enwau fan hyn. Gall fod pob colofn yn gof golofn gul i goffáu'r hogiau, a phob rhifyn yn gofeb rhyfel oddi yno'i hun. Ac eto, yng nghanol y fas gyflafan, mae bywyd yn mynd yn ei flaen. Mae petal yn mynd i fy le. O leia, dim dibwys, dim trasied i cenhedlaeth, na gwae mewn gwyliau. Yma, rhwng y lluniau o ffrogiau a hetiau haf, yn y golofn ffasiynau, a merched dros geid yn gwisgo eu peisiau dwt, mae Meirwon Passchendaele yn cael ei henwi'n un rhes, ac yma, rhwng y golofn arddio a'r colofnau pêl-droed, mae lladdfa ar raddfa na welwyd ei thebyg erioed. Mae'r un a ffilm yn dadweindio yn ôl i'r pen, dadweindio blynyddoedd diniweidrwydd yn ôl i ddechreuad pob rhifyn o'r papur rhyfel, a ninnau'n ôl i fwydo'r holl feirwon hyn, y meirwon sy'n syllu arnon ni o hyd, o ryw fyd arall, i berfedd ein cyfrifiaduron. Ac ar ol gydol ein holl nodiadau a chael trefn ar ein hymchwil trown hunllef y bechgyn hyn yn droed nodyn oer ar ŵyl yr ysgafn. Hynny yw, yym, be bydd o'n ymchwil i ni, yn ymchwilio i ddioddefaint, a ddim yn llofio hynna. Mae'r bechgyn fydd yn edrych arna i yn gyhuddgar. Pa hawl sydd gynna i i droi i dioddefaint nhw yn llyfr, yn ffilm, yn gofnod, beth bynnag, neu'n gerdd?

Byd o law. Yym, wedi yn ail adrodd ar hyn, mae, mae nhw yma yn eu cannoedd. Mor fwriadol, cannoedd ar gannoedd ar gannoedd anghoffiedig o enwau. Mae'r ddwy yn gwneud bod pob rhifyn yn gofeb rhyfel yn ei hun. Welwch, rhwng Cymru, rhyw bentre, a'r gofebau rhyfel yna. A mae yna nifer o enwau. Oedd un rhifyn y papur yna yn gofeb rhyfel yn ei hun. Oedd yna gymaint yn y papur yna, yn yr un rhifyn yna, ac oedd ar unrhyw gogledd yng Nghymru. Um, hefyd mae'r ymatho a na gwaed o ddigwyddiad. Mae hwnnw'n clymu uh, y gerdd ac un o'r bechgyn o'r addwyd, sef Hen Wyn. Um, chi'n gwybod, os lle bod chi'n gwybod am ei gerdd o'r rhyfel, a mae'n mae rhyfel y diwedd o'r hyn. Um, uh, mae, uh, mae, mae hen dylynau genid gynt yn rhog ac angerdd heli draw. A gwaed y bechgyn lond y gwynt, a'i gwaed yn gymysg efo glaw, hynny yw, na gwaed ni gwynion. Maen nhw'n gweithio'n ddwy ffordd. Mae'n cyfeirio'r rhyfel, cerdded gwyn, a hefyd gwaed wedi gwyniad yno, dioddefaint, gwaed, nid yw nid gwyniad, ond gwaed wedi gwyniad, yn hanesyddol. Felly, dyna sut y tu ôl i'r gerdd. Um, Ac dim ond unwaith oeria eto, er, wrth mynd trwy papurau, o'n i'n casglu gwybodaeth yn y blaen. Um, mi eisiau draws englyn. Um, ond oedd ddim yn berffaith, ac y bod yn oes yn gynnwys englyn mewn yn y gyfro colli bechgyn, a'i dwtsio fo yn dawr y fach, achos oedd rhy ddau golli. Um, a'r englyn oedd, yn ei ffwrdd yn ddwygiedig, um, A laddo un gŵr a leddir. A'i lwch gan wlad a felltithir. R'un eiliad, dwed gwlad yn glir, a ladd filoedd a bolir. Nawr, yn un o bapurau Rhyfel Mawr, mae'n siŵr i hwnna, ac o'n i wella'n tybied mai am y Rhyfel Mawr oedd yn sôn, ond nage, yn rhyfedd iawn. Nes i olrhain yr englyn yn ôl, um, a oedd am ryfel y boeriaid, Rhyfel De Affrica. ar dros yr ugeinfed ganrif a chyn hynny. Ond o ryw un i atgofio ar yr ugeinfed mlynedd, hynny ydi, sa chi'n llofruddio dyn am cyfnod mlynedd ac yn cael lladd eich hunan, cael eich grogi. Os llannwch filoedd, da chi'n arwr. Dyna ydi gwrthsynnu a gwiriondeb a llwyr yn fytlwyd rhyfel. Ac at hynny mae'r gerdd yn yn amcanu, dydi rhyfel erioed wedi datrys dim byd yn ddi. Yym, be nath yr Ail Ryfel Byd i ddatrys? Be nath y Ryfel Byd Cynta' i ddatrys? Dim byd. Y rhyfel byd cyntaf yym oedd, yn ôl yr ymadrodd mawr poblogaidd o bryd, y rhyfel i i i ddileu pob rhyfel. Y rhyfel um, yn gyd, yna byth rhyfel, y rhyfel mor erchyll na byth, byth, byth, byth y rhyfel eto. Wrth gwrs, i gyflenwyr arach, y rhyfel y fi mor ddrwg. Ail rhyfel byd. Felly, tu ôl i'w gerdd, wrth gwrs, mae yna um, yn y bôn hyn sydd ni, yn gwneud hunllef y bechgyn hyn Doedd nodyn oer o'i ddaith ddim i gael mewn a'r holl beth ma. Yym, ac wrth gwrs, yym, mae'r llygaid yn dod i peth. Hynny ydi, sa'i weld nhw rwan. Mae pob hyn, mae'n edrych, maen nhw'n edrych i fod gan camera, bob un o'n nhw. Amser nhw'n edrych arnoch chi, yn eich cyhuddo chi, hynny ydi, Be dw i'n neud fan hyn? Dw i'n gwbod dim byd oll am y geodefaint yno. Felly mae ein gerdd hunangyhuddgar mewn ffordd, ond y bwysicach na hynny, mae ein gerdd am oferedd rhyfel, yym, am y camwedd anhygoel yna o ladd yr holl bobl yma, a gyda llaw, nid, nid milwyr yn unig. Felly, fel hyn yw'ch ystadegau. Poblogaeth y Deyrnas Unedig, Prydain Fawr ydyn ni, nid bellach Ewrop.

Sifiliaid wedyn. Yym mi laddwyd bron i 2,500 o sifiliaid, bomiau ag yn y blaen, a'r Bombau Gynta'. Ond wedyn, o' 'na sifiliaid wedyn o'dd 'di o'dd 'di marw oherwydd y rhyfel, nid yn uniongyrchol gan y rhyfel, ond oherwydd y rhyfel. Hynny 'di, yym, llogfa wych ydon, o'dd y corff yn wan achos o'dd y bwyd yn brin, ag yn waeth iddi fynd y ffliw sbeinaidd, 'dyn ni newydd ga'l y Covid, Yn ddiweddar, gan fod cadwyn yn talu eu herwydd o, wel, dach chi'n ychwanegu ma' tebyg iawn i'r cofyn oedd drws meddai, a mi gladdodd o 50 miliwn o bobl, gladdodd o mwy na rhyfel mawr ei hunan, achos a mi o'n ledaenu drwy'r byd am un flwyddyn yn unig, flwyddyn olaf y rhyfel mawr, yym, a mi laddodd y nifer, nifer helaeth yng Nghymru wrth gwrs. Ond mi oedd hwn yn golygu bod y corff yn wan, y bwyd yn brin. Felly, pan dach chi'n sôn am ddinas wledig yn unig, dach chi'n sôn am, wel, nifer anhygoel marwolaethau. Dros 200,000. Um, wedyn, y tu ôl i'r gerdd, mae gen nifer o gerddi ar ei dan y rhyfel mawr, mae yna, um, mae yna brotest, wrth gwrs. Pwy fyth lle gymeradwyo rhyfel. Felly gobeithio fyddoch chi brysur de i ofyn. Diolch yn fawr iawn Alan am y yym roedd yr esboniad yna i ni yy eglurhad o amcan y gerdd beth ydi ma' ma' cynnwys yn gyffredinol. Dach chi di dach chi di jyst amlwg wedi sôn am am cynnwys ac am yr hyn oddach chi'n amcanu y neges felly y gerdd yym gai o- gai felly Droi at y ffordd dach chi'n mynd ati. Hynny o ran saernïaeth y gerdd, gerdd. Yym, mi wnaethoch chi sôn wrth basio bod 'na elfennau o gynghanedd yma, ond wrth gwrs cerdd yn y mesur rhydd ydi yn gyffredinol. Dwedwch rwbath wrthon ni am felly pam dewis y mesur ne'r yy yy pa ystyriaethau sydd ganddoch chi wrth wrth fynd ati i saernïo cerdd? Wel, dwi wrthi'n barddoni ers yy trigen mlynedd. Os ma' 'na ryw be- pedwar ddeg oed ar 'y nghane nawr. Yym, felly, pan 'dach chi'n sgwennu t- trw gyfrwng arbennig am drigen mlynedd, mae o'n ma' peth yn ail natur chi, mae fel iaith. Hynny 'di, yy dwi mynd ati i farddoni, ma' fy nghane yn dod. Dwi'm yn chwilio amdani, mae'n dod. Wrth gwrs, os 'dych chi'n sgwennu Cywydd Eglyn, ma' rhaid i fod 'na, wrth gwrs. Ond mewn cefn fel hon, does dim rhaid i fod 'na. A mae'n dod, mae'n digwydd dod o dyna ni. Um, mae, rhoi enghraifft, mae'n ger ceri comisiwn beth gwahanol, mae'n gofyn chi'n sgwini cer chi'n gwneud hynny. Da chi'n gwybod be da chi'n sgwini yn ôl difri. Um, Dwi'n sôn yn y blaen, o'na, yr hofyn mas yn Ukraina, o'na filwr yn canu violin. Ac cyd a chyd milwyr yn dod o'i gwmpas o, yn gylch o'i gwmpas o. Elfen o warineb yng nghanol anwarineb llwyr. Reit? A edrych ar y peth ar yn gyffrous. Nes i meddwl, beth yw'r peth? A wedyn fatha senc, helpu o'r llestri ac yn y blaen. Dyma 'na englynion, llinella englynion yn dod. Felly, nes i'm chwilio am y gerdd, ath y gerdd i chwilio amdana i, a'r ffurf englynion ohono, yym, ac i mi, mae'r gerdd yn dewis ei mesur ei hun. Unig fi sydd â... Dyna'r broses greadigol. Yym, dwi yn sgwennu llawer o gywyddau ac englynion, achos dyna'n ddau o'r hoff fesurau, a sonedau. Cofio, o'n i'n sonedau ac yn y blaen, a mesurau eraill. Ond, fi'n cofio sgwennu cerdd un tro, ryw Meirch Llangyfelach. Ac am ryw reswm, O'n i'n meddwl sa i'n hacio'r menglynion, a dwi'm yn gweithio o gwbl ar menglynion, a ddim yn dod. A wedyn mi newid i Sir Mesur, mi ddoth i fel 'na. Felly, i mi, mae'r gerdd yn dewis i mesur ei hun i bob, i bob pwrpas. Um, a, a rhyw broses fel yna, mae'n broses, mae'n broses ryfedd mewn ffordd, wedi dweud, achos bod wedi bod yn cynnig ers 30 mlynedd, mae'n ail natur i mi.

Yn London a Wel ie rwy'n digwydd rhwytho i eto ti ie beth i'w wneud yy yym wedyn na ni ryw broses fel yna ydi? Ie wel rwy'n yn yn fama yy yy yr yn argraff i o'r gerdd ma' ma' ma'r cywair ydach chi ma'r ffaith nad o's na ddim lawer o addurn yma ma' ma' na ddeud plaen dwi'm yn gweld hon yn ca'l ei gosod fel Nawr ar gyfer yr ŵyl ger dant 'lly, fedrai'm gweld neb yn canu i'r delyn ynde. Does dim math 'na gerdd nadi, ma' 'na gerddi telynegol, tlws, yy cywyddau a ac wrth gwrs ma' gynghanedd yn creu 'i 'i 'i 'i swyn 'i hun, 'i sain 'i hun. Ond ma' 'da chi fan hyn y'ch chi ma' ma' 'na linella' byr yy diaden yy yy fo- am foddfa o waed.

Mae yn droddfa waed yn yn blwc chi, hynny ddim yn stopio chi. Um, wedyn mae yna bwrpas i bob dim sy'n ei ddweud a'i wneud.
A, a wedyn rhywbeth fel hyd llinella. Sgwara fi am hynny. Hefo cywydd, saith sillaf, felly mae rhaid i bob linell fod yn saith sillaf ac ysmud ymlaen. Felly mae'r strwythur yno i chi. Da chi fama, chi sy'n penderfynu un llinell. Mae rhai llinellau'n hir, mae rhai'n fyr fyr, fel da ni'n sôn, falle bedair sillaf o hyd. Be, be, be, da chi, be sy'n neud i chi bara, be sy'n para i chi benderfynu, wel, mae rhaid i hon fod yn linell hir a honna'n fyr. Be di'r

yn rhythm, a mae rhythm y greddf cynhenid, neu allwch chi roi esbonio iddi fi, mae yna, a dwi'n gwybod iawn pan mae'n amlinell yn glof, I know it i, um, I know it i, so ti'n iawn. Wedyn, rhyw ystyriaethau yna, sy'n o'r yna. Fydda i'n gofyn i chi ofyn cwestiwn yn y funud rwan, gobeithio bod chi'n paratoi'ch hun am yr cyfle, ond yym o ran wedyn i droi at at y cynnwys eto, dach chi eisoes wedi crybwyll hyn dwi'n meddwl ond teimlad ma' dyn yn ga'l ydi y'ch bod chi y bardd yn teimlo ryw fath o euogrwydd, dach chi yma yn yr archifdy ne'r llyfrgell yn gwneud yn ymchwilion, ma'n le braf, cynnes, cyffyrddus, dach chi'n ca'l llonydd ag Ac eto, mae arnoch taro chi, yr hyn sy'n dod drosodd ydy euogrwydd, eich euogrwydd chi, eich... y ffaith dach chi wedyn yn yr... yn y drydedd rhan yn sôn am yr... y papurau newydd yma, gyfochor ar enwau'r rhai laddwyd, mae gynnoch chi'r hysbysebion am am hetia' neu gwisgoedd neu beth bynnag, a ryw deimlad, rywbeth yn eich bol chi'n dweud, wel, ma' ma' 'na rywbeth yn... 'dan ni ddim wedi gwerthfawrogi hyn yn iawn, deimlad o hynny?
Dan ni wedi, y peth pwysica yw, dan ni wedi, ma' y bechgyn ma' di ymladd i ni ga'l byw i fod yn ein rhyddid ni. Dim sut mae'n gweithio ma'n onest i chi. Yym, hynny ydi, yy, ar y cyfandir, roedd y rhyfel mawr yn ca'l ei ymladd, a lle mae e'n sefydlu wrth gwrs, yym, Yn sicr, mi oedd yym y Wrachyn Ffrainc, yn Bryderig a Mab Belg yn y blaen, yn ymuno nath Prydain, yr oedd hynny, wedi bod yn hen gytundeb rhwng Gwlad Belg a Phrydain, a hwnnw'n mynd yn ôl tua 1820 i'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ble oedd Prydain wedi ymrwymo,

Ffosydd, reit ar draws. Dim modd iddyn nhw groesi. Ar ôl lwyddo yn yr Ail Ryfel Byd, fel sawl o'r Almaenwyr, hynny yw Ffrainc, dylai nhw goncro Ffrainc yn lle Gwian. Achos mae rhai o'i haneswyr militaraidd nhw wedi dweud, os da chi eisiau lledaenu'ch tiriogaeth ac ennill y byd ac ennill Ewrop, mae rhaid i chi gwneud siŵr bod chi'n cael Ffrainc i ddechrau. Mae o'n gynllun arbennig gennyn nhw, gynllun i wneud hynny.

Mae yna slogan gan gan y Llywodraeth, Will you march to? Llyn Hewyd, or wait to march to Sir Fôn. Hynny ydi, ymunwch nawr, neu lle bod chi'n cael eich cywilydd o orfod ymlaen. Hynny ydi, fyddan nhw'n erbyn 1916 ar ol Dwy flynedd o'r mla roedd y fyddin yn colli miloedd, oedd 'na oedd 'na neb yna i le- i ail-lenwi'r rhengoedd, achos oedd ar ôl y Somme yn Gymraeg mi oedd pawb yn gallu syrffedu yn y rhyfel, a mi oedd pobl fel Siegfried Sassoon wedi cael ei medel uchel iawn iawn am ei ddewrder, y fardd Siegfried Sassoon, mi daflodd honno gyda ei al- ei al- ei alw'n berswyd, yn athro i nerbyn y rhyfel, a deud, hynny ydi, 'di o'n ennill dim Dach chi'n mynd mewn ll- dio'm byd ond dioddeffaint yym a wedyn edrych ar bechgyn ma' rhai' ddeud pwy oeddan nhw? Ag edrychwch chi dach chi'm yn gwbod pwy ydyn nhw dwi'n mynd ar ôl rei o'nyn nhw yn colli bechgyn. Y'know be' 'di ha- be' 'di hanes hwn? Be' 'di hanes Jo- William Jones Ellis ar y gofe fan 'na? Ne' be' 'di hanes David Rees ar y gofe? Pwy ydyn nhw? A wedyn o'n i isio mynd ar ôl hwnna o'n i hefyd yn y llyfr colli bech- colli bechgyn a gwe- yy Ie, yy yn colli'r hogie ydyn nhw ynde? Yym, ac oedden nhw'n rhein yn bobl efo cefndir, a maen nhw'n dioddefau i mamau a tadau a'r brodyr a'r, a'r chwiorydd a'r gwragedd, meddyliwch. Yym, mae yna fardd o Israel yn nhw, Yehuda Amichai, a mae'n sôn am Dom, reit? A mae'n dweud, Mae'r modd yma'n mesur hyn a hyn, os ychydig tân clothing, yn mesur hyn a hyn. Ond mae'r effaith i ffrwydra ni yn mesur hyn a hyn. Ond mae effaith y dioddefaint yn eich achosi yn trwy byd i gyd. Trwy wlad i gyd, trwy byd i gyd. Yn dydi? Um, achos Nid y milwyr sy'n colli yym tadau, mamau, gwragedd. Mae o'n... Mae'n beth difrifol. Be sy'n digwydd yn Wcráin yn beth difrifol. A ni'n gweld y bechgyn yma'n edrych arna i. Ac wrth gwrs, yna i bob cydymdeimlad â nhw, yn naturiol. A mae yna rhyw deimlad hyn, dyma fi fan hyn, fel ydych chi'n iawn glyfu, yn fras fy myd, yn gyffyrddus fy myd, yn fy nghenhedlaeth sir, yn genhedlaeth gyntaf o'n i wedi gweld,

Rhoddwyd yn brin. Felly mi replais i oedd gyntaf diolch byth yym ddim i weld rhyfel byd sy'n cael eich gofyn chi mewn orfedd achos gysi ngeni yn 1948 ac dair blynedd yn ôl i'r ail rhyfel byd yn ei ben. Yy wedyn oes mae'n elfen o ddiogrwydd yna, mae'n elfen o bod yn deimlad a thosturi yna fi. A rwy'n sôn am um, am yr enwau anaddwyd a'r gerig yn didrigaren. Hynny ni, Hwn yn canu am enw yma, wel, yn chwibanu ers unwaith, siŵr o fod, yn lwfyn o pwyll ydi rhein, be ddigwyddodd i rhein? Hynny ydi, yn ddi-drugaredd, hynny ydi, na'r union, na'r union elfen sydd ar goll o'n bywyda ni ydi trugaredd. O'n i'n gweld os ti'n waldog yn dod i fewn fan hyn, ac wrth gwrs, heddychwn mawr, mawr yn waldog. Yym, un arall yn erbyn rhyfel. Felly yym dyna'r elfen yr elfen 'na sydd yn y gerdd yn dydi? A ma' pob ma' hwn yn gynhadledd yn annwyd ar gerrig yn ddydd Ddydd Garreg. Mm. Dydi? Mm. A ma' cerrig a trugaredd yn cyferbynnu. Carreg, oer, caled, trugaredd, meddal, ma' ddeigar, yn yn ei garwch yn y blaen. Um, a wedyn, oes, ma' yna, sicr. Diolch yn fawr, Alan.